Iih hanyar video pertama kawan eh kita hudah disuguhi oleh tiktok tiktok yang what the fuck lah mm -mm. jadi mungkin wah ini ada tiktok nang menjum ke bagian-bagian sensitif bibinian tuh Iih, tadi kan di zoomnya kan bagian dada kayak what the fuck bener lah Iih, kita berkuan lo nah Ih, mentroy kita ya kalau. Ih, pasukan troy bang, pian mentroy terus bang nyetai kawan ada. Nang kada mentroi kawan ai, apa nih modelnya tu pandir nih kada lancar ya kah. Iih jadi bubuhan ikam di sana beruko jua. Bang, kami kada bepandir jua bang, bisa beruko gin. Ya, sekira nyaman kaya itu nah kita. Ya kah? Irikit jua nah. Mama airih kah? Kita tuh kawan ay, selalu ada aja ujian leh gasan lakian-lakian nih. Karena setiap harinya bebinian tuh nya di unga-unga kawan ay, mantang-mantangnya bungas jadi kayak what the fuck bener lah kisah beimut-imut kayak itu lawan kita. Hmm, padahal kayak apa ya, maulah kita mahayal orang kayak itu nah.

Hah? Subscriber 15, 15 orang kah atau 15 ribu kah? Kakaruan pandir lah. Hi, tapi dimanapun ikam berada nah, yang awak ganal tadi. Hehe. Uh, ah, orang Afrika tadi nah, mm, aku ngalih benar nak nyambat hirang tuh ngalih benar ya kalau. Hehe. Aku harap kita bisa bertamuan kena aku anak mana bertamu mu nah. Iya anak berpandiran kita bola konten nah, aku anak bertakut-takun kah tentang ikam. Kayaknya kamu orang Banjar bisa bahasa Banjar tadi.

kekanakan lih diskriminasi terhadap orang-orang amuntai kawan eh. Karena kan di benua kita ini kan orang amuntai itu kada bisa nyambat R. I, bukannya kada bisa pan cuman inya memilih untuk kada kada bisa aja nyambat R. Karena aku ada bisi kawan orang amuntai. Jadi kan bisa nyambat R bisa aja nya R aja bisa. Tapi ketika inya bepandiran inya R aja R-nya betagar. Kenapa jago kamu kayak itu? Karena dia mahir udah Mandangar urang mulai lagi halus manyambat air tu kaya betagar kayatu jadi sahari-hari mahir dah manyambat air betagar tu jadi kaya itulah tradisi buhan Amuntai lah hi salam gasan pasukan troy yang ada di Amuntai nih pasukan troy terbanyak di banua. Dunia kami ni keras banar kai. Amun kiron kada sanggup jangan diumpat ti, ikam lamah.
Napa ja Usup nih, kana dimuntung sakulih.

Nah, apa ja taka good morning kawan. Hiih. Ni ja maulakan kakanakan nang bubuhan nang hiih. Anjir. Udah mungkin perasaannya kawan nai nya tuh bungas bener ya kalau lih. Ih, padahal kita di sini memandang kayak what the fuck bener kayak itu nah. Iya lanjutkan aja berjoget-joget dah bubuhan mah aku udah ngerti lagi. Dari mana datangnya cinta, dari Facebook turun ke WA Dari mana datangnya luka, dari pas ketemu kok beda muka Hen, Tia, tambahi lagi.
Bujur jar acil nih kawan nai.

Kada bisa aja hati mu tu kaya di apanya yo modelnya tu kaya teperangkap di dalam situ dan akhirnya kamu kada kawa lapas dan what the fuck lah. Iih baik ikam bepacaran lawan urang-urang nang ada aja. Iih cari di warung-warung jablay banyaknya. Heeh kada usah cari-cari di Facebook tuh. Aku amun seperti binian he kawa haja nahan. Yang aku kada kawa ni nahan. Aku sakit parut aku kada kawa nahan.
Disakiti bidan masih kawa haja menahan, tapi bila sakit parut kada kawa menahan lagi eh. Tapi kawan eh untuk jangka berkepanjangan tu kayaknya lebih sakit hati kita kalo leh ditinggalkan bibinian daripada sakit parut. Sakit parut imbah bawa bahira-hira selesai dah. Tapi amun masalah hati ini nah, mm-mm, sakitnya tu bisa bertahun-tahun kaya pasukan Troy nang belum kawa move on lawan mantannya nang kampret tuh. Dah lupakan je mantanmu tuh. Mm-mm. Kan cari nang lain nggak apa pang. Bang ulun kada payu lagi bang eh tuh anu mau derita mu tuh. Iya kada payu lagi. Nukar sapida mutor aur besapida tinjak ya kemana mana. Sabar. Hmm. Sabar karut aku mulai halam udah aku sabar sampai kau tuh ha. Astaga ini. Miskin banget kayak ini.
Hah, apa jarmu tadi? Kupadahi dulu jaku, kita pacaran. Jaku aku kada bisian napa-napa jaku ikam ai bandaku. Napa jer ikam, so sweet jer. Emm, aku disalakan.
Aku percaya kawan ne ada video ini nih terjadi di kehidupan nyata aku percaya. Karena kawannya bibinian tuh nya lebih mementingkan perasaannya daripada logikanya. Ya kalau bibinian nyambat, ulun terima pian apa adanya akhirnya nikah. Sekalinya pas proses uh, pernikahan itu berjalan, inya kada menerima kita apa adanya karena inya melalui hatinya aja, hatinya nyaman dah. Langsung logikanya lupa inya inya inya, inya perhitungkan tuh. Ya kalau pas ekonominya melemah, segala macam, udah tuh rumah tangga goyang tuh. Heeh makanya bagi bibinian nih cobalah anu sinkronkan hati lawan pikiran tu nah supaya nyatu jangan terlalu dimainkan hati tu pintar ai hihi kena ngalih ikam sakit hati kena hihi menerima lalakian nang ikam anggapnya tu keren harat sekalinya kada panduitan.
Becut. Dangi nah, aur lagi nah, tumat lagi. Tanggung, tanggung. Tanggung, tanggung. Sedikit lagi. Keluar. Keluar di dalam.
Ahli bibinian sakali nyahut keluar di dalam ja. Iya dah generasi kita nih kawan ya generasi nang what the fuck banar. tahu benar nang di kaluar di dalam tuh aku lagi SMP kau kada paham masalah kaluar di dalam tuh kayak ih paling aku tahu sangkadi aja karena lagi SMP bersangkadian nah hibak nih adalah kampung Banjar apakah mereka itu orang Banjar coba Ustadz dites kalau orang Banjar biasanya bisa ngomong Banjar ayo ayo, ayo.

Ini yang be benapa nih? Aku kada ngerti nah benapa ngini nih. Nah pokoknya sidin yang baju putih nih lah. Heeh, sidin orang berebai. Heeh, han bubuhan Banjar tak Arab kayak itu kayak wow kayak itu nah pasukan Troy pabila nih. Tapi aku saran lah gasan pasukan Troy misalnya anak ke Arab tuh ikan misalnya isapan Roko Troy nukar bedahulu di sini. Becari di Arab kawan ai kadada kayanya asap rokok troy, paling ada rokok nang ganal tu napa ngarannya cerutu kah apa kah itu iih paling itu ada lah masuk kantor ai kada kawa maisap ngintu mm nang kaya palir kulit. Mama ikam kada setuju kah karna aku bajual es batu. Amun aku bajual sabu selera aku lain ikam lagi what the fuck ikam tangkap polisi kawan ai.

Mak leh kawan, ini taulah-ulang kah kaitu ja tarus, kina tumat dumpitnya gugur, kina tumat nang ini nang gugur. Ini berigu bawa kasamang lihum haja naran ai.
Nah ini pang kawan bibinian tu lah bila beulah video atau inya beulah instastory tu kenapa garang dipasangi smile di muntungnya atau di muhanya sebigian, cakap ar ikam upload. Hi, kami handak melihat muhamu. Ii, atau mungkin inya handak melihat akan bentuk tubuhnya nang seksi tu lih, ujar nih. Ii, aku kada ngerti gin marah hadah. Ii, tasarah buhan. Hah, sakanya bula lampu kawan nah ini bisi kam tiru gin nah pasukan troy nah. Nah, kisah niup balun sakanya lampu. Keren, keren, keren, kreatif. Nanti kirim ke 97288 tanpa kalian Wiranti bukan apa-apa. Kulon Dalo, Debok, Muali Olo, ada sayang ada. Oh.
Ini karena ya nang videonya viral tuh ada sayang ada. Jadi orangnya tiba kerudung bungas ya lah. Ih, baik baik berkerudung pian dingai asli. Ih, Salam lah dari pasukan Troy di sini. Cara menumbuhkan parut nih. Man bema sana kai. Man bema sana kai. Man bema sana kai.
Asli asli asli. Nih aku anak bener bertamu nah, misalnya kamu nonton nah. Iya bila kita kawa ber ber ber apa yo berpandiran gitu nah. Eh, eh masuk konten kafe official lah. Eh ku tunggu nah. Kena kirimin nomor WA mu. Pasukan Troy bila ada nomor WA-nya kirim nah ke anu nih. Ke mana?

Jadi binian tu belajar masak lah modal susuganan burit bahenol ja kada kawa maulah laki ikam kanyang. Iya iya tapi maulah laki ikam nyaman ii susu ganal burit ganal tu kaya mana kaya what the fuck lah ikam merasai seorang tu kena misalnya kita dapat bini nang kaya itu nyaman banar diranjang asli kam mm -mm. Ii bang pian tahu banar karena pian udah bebini pang ii nyata hai dah Bah, lih, bubuhan barat sakalnya ada juga hongang. Heh, aku udah ngerti lagi deh lawan bubuhan nang